Insemmilkom u nistidinkom għal programm ieħor Tuffiħat Migduma. Fil-programm Istidrajtuni Ngħid aħna nitkellmu dwar kotba illi jkunu għadhom kemm ippubblikaw ruħhom, niltaqgħu ma' l-awturi illi ppubblikaw il-kotba jew ma' nies illi għandhom x'jaqsmu ma' l-awturi, kif inhu l-każ illum fil-fatt m'għandniex l-awtur ta' ċertu ktieb imma għandna xi ħadd esponent ta' dak li qiegħed jintqal fil-ktieb. U ż-żewġ mistiedna li għandi llum, wieħed minnhom hawnhekk huwa l-Għajk Ahmed Atif, qed ngħidha sew? Kif aħna l-ewwel nett? Illi inweled il-Pakistan, però ilek sitt snin tgħix Malta u titkellem Malti tajjeb l-Għajk. Attiv, anzi, għan sejjaħlek attiv ma t-dejjax. Le, xejn. Għax kuħat attiv, fil-fat, eh, sejjaħlu kol. U Alfred Palma, veteran tal-letteratura Maltija, illi eh, se jitkellem għan nibdow naqra bil-ktib tijak. Mil-kexxun eh, tisfel li huma ġabra ta' novelli stejjer u kitbiet oħrajn, fil-waqt li attiv se jitkellem Dwar ktieb ta' Mirża Masroor Ahmad, se ngħidilkom minn hawn ftit ieħor min hu, li jismu L-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi, u mbagħad għandna Xi Karatteristiċi Distinti tal-Iżlam ta' Mirża Tahir Ahmad li huwa l-predeċessur ta' Mirża Masroor. Mela, l-ewwel nett, Għal darba oħra nirringrazzjakom tal-li ġejtu magħna hawnhekk. Ħa nitkellem ftit ma' Atif. Atif kif għadt imwieled il-Pakistan, però ilek Malta issa dawn l-aħħar tliet snin. Jiena ltqajt miegħek fil-Fiera tal-Kotba meta l-istand tagħkom kien viċin dak fejn konna qegħdin aħna hawnhekk tal-produzzjoni ta' dan il-programm u konna qegħdin naraw naqra l-kotba li kellkom hemmhekk. Dal-ktieb li hawnhekk mhux tiegħek biss. Inti ħdimt fuqu b'traduzzjoni ma' Karl Coleiro u Godfrey Magro u fuq l-ieħor qed il-Karatteristiċi Distinti tal-Iżlam ma' Karl Coleiro u fejn għamiltu t-traduzzjoni dejjem u l-editjar. Issa, ħa nibda b'da. kriżi dinjija u t-triq għall-paċi. Mirza Mahrur Masroor Ahmad huwa l-mexxej maħtur tal-Al-Omru, tal-komunità Ahmadija Musulmana fil-Pakistan, li għandha s-sede tagħha fil-Pakistan, nistgħu ngħidu hekk, il-qalba tagħha hux hekk. U għandkom 170, hemm 170 miljun ruħ li jsegwu din ir-reliġjon. Ir-reliġjon hija Iżlam. Issa, x'inhuma l-għanijiet ta' din ir-reliġjon? U hija distinta mill-Iżlam li huwa ppratikat f'partijiet oħra tad-dinja? L-ewwel nett nirringrazzjak għall-istedina tiegħek u dan il-ktieb huwa tal-mexxej tagħna Mirża Ħażrat Mirża Masroor Ahmad u l-komunità tagħna mhux biss fil-Pakistan, issa aħna madwar id-dinja fi kważi mitejn pajjiż u l-komunità hija internazzjonali u kulħadd In-nies ta' razzi jew pajjiżi nazzjonali differenti jagħmlu parti minnha u aħna mhux il-komunità ta' xi pajjiż jew xi naħa imma madwar id-dinja. Il-Mexxej huwa kiteb dan il-ktieb u l-għan kien biex kif naraw madwar id-dinja is-sitwazzjoni hija gravi ħafna, kritika ħafna u Sfortunatament kull ġurnata ħa jmorru lejn l-agħar. Hu jrid biex jviddeb li d-dinja li t-triq qed nimxu fuqha illum hija mhix triq tajba u jekk aħna jridu biex naslu xi mkien fit-triq tal-paċi għandna biex nbiddlu t-triq tagħna biex naslu xi punt tal-paċi, tal-imħabba u tat-toleranza bejn l-umanità kollha. Issa, Mirza Masroor Ahmad huwa l-ħames mexxej tal-komunità, huwa resident Londra, u minn hemmhekk jikteb dawn il-kotba u anke l-fehmiet tiegħu mad-dinja kollha. Issa, kif għedt int huwa bniedem kommess għall-paċi, waqt li beżgħan mill-vjolenzi li hawn fid-dinja. Però, dan li qiegħed jippritka hu, kif inhu għam ilquh minn minn membri oħra tal-komunità Iżlamika, per eżempju, u anke mhux Iżlamika? Naħseb insejt il-biċċa tal-mistoqsija tiegħek ta' qabel li x'hemm differenza bejn il-komunità Aħmadija u l-Musulmani oħrajn. Hemm differenza li l-Profeta qaddis Muħammad, paċi tkun miegħu, qal li fl-aħħar żmien se jiġi r-riformatur se jirriforma t-tagħlim Iżlamiku għax dan huwa naturalment hekk jidhru affarijiet li meta ż-żmien imur itawwal ħafna affarijiet jiġu fir-reliġjon li huma bażikament mhux parti tar-reliġjon u qali hekk se jiġri fl-Iżlam ukoll u imbagħad meta jiġi r-riformatur se jirriforma u jġib l-Iżlam lejn il-bażi tiegħu u jxandar il-messaġġ fil-purità tiegħu huwa l-messaġġ huwa u l-Iżlam huwa reliġjon ta' paċi. Il-mexxej iva kkundanna u dejjem jitkellem kontra l-vjolenza għax l-Iżlam ifisser paċi u ma nistgħux nitkellmu fuq il-vjolenza jew nipprattikaw il-vjolenza f'isem l-Iżlam. Jekk nagħmlu hekk dan ifisser aħna nagħmlu kontra il-bażi tar-reliġjon u jien irid biex naqra l-biċċa li x'qed jgħid u jgħidli ħalli nagħmilha assolutament ċara li fil-verità dawn l-atti barbari jew attakki suwiċidji jmorru kompletament kontra t-tagħlim vera tal-Iżlam. Il-Koran Imqaddes ma jagħti l-ebda permess taħt l-ebda ċirkustanza għal estremiżmu jew it-terroriżmu u aħna il-komunità tagħna madwar id-dinja nikkundanaw bil-qawwa kollha dawk l-attakki dan din il-vjolenza u nxerrdu il-mesaġġ ta' paċi. Grazzi. Mela, ħa niġu issa għall-ħabib tagħna Alfred. Alfred huwa traduttur, poeta, kittieb ta' drammi, ta' rumanzi, novelli, stejjer, Ingħatajt fl-2009 l-Midalja għall-Qadi tar-Repubblika. Sa, minn dawk kollha li semmejtlek, liema hi l-iktar ħaġa naturali tiegħek li tħoss? Jiena, jien John, jien għandi tliet, miżżewweġ lil tliet nisa fil-fatt. Hi, saħih. Il-pittura, il-mużika u l-letteratura. Dejjem okkupawli ħajti. u dejjem nipprova nservihom it-tlieta li huma. L-iktar waħda li nħobb, personalment, forsi se tkun sorpriża, hija l-mużika. Jien kont naħseb li. Il-mużika, għax il-mużika, mill-mużika toħroġ fija personali, noħroġ il-poeżija, noħroġ il-ħajja ta' kuljum kif ngħixha, qed tifhem? Il-mużika hija l-raison d'être tiegħi, qed tifhem? U mbagħad għandi dawn naturalment il-letteratura u l. Issa. U l-pittura. U l-poeżija. U l-poeżija. Inti wieħed mill-pilastri tal-letteratura Maltija. Fis-snin 60 kont tikteb. Kont ġabbar. U kien hemm ukoll il-moviment Qawmien Letterarju, kien hemm l-Għaqda Letterarja Maltija dak iż-żmien. X'effett kellhom fuqkom? Ma rridx intewwal fuq għadi għax din għadi ftit kontroversjali. Ħaġa żgħira hekk. Eżatt, eżatt. Il-moviment Mediterranju kellu l-iskop, John, li ċerti x'jismu fil-letteratura jiġu modernizzati. Jien ma kontx naqbel għax kelli r-raġunijiet tiegħi. Per eżempju, jiena kont dak iż-żmien kont bdejt naħdem fuq traduzzjoni tad-Divina Kommedja li hija ultra klassika. Tajjeb? Allura ma stajtx, ma stajtx jiena noħroġ mill-ambitu tiegħi u nissapportja ngħin moviment, mhux għax, mhux għax kont kontri, ħaj ngħidu, għax il-bniedem f'kollox jevolvi, imma, imma ridt il, jien klassiċista, tifhem? Allura ridt kemm jista' jkun li ninqata' minn dak il-moviment tat-tikek kont ngħidlu jiena, ħafna, kulħadd, għax mhux kollox kien wartu żgħar fil-moviment laqqas. Imma, allura żammejna, kien hemm grupp li żamm mal-element klassiku, fosthom kont hemm jien. Ma konniex kontra, ma però ma konniex naraw għajn m'għajn magħhom, jiġifieri. Però altrimenti, jiġifieri, ma kellna xejn kontra xulxin, tifhem, kulħadd jimxi fuq il-dik tiegħu. Għadek kemm semmejt lid-Divina Kommedja, meta ssemmi lil Alfred Palma llum il-ġurnata, mhux għal ħafna affarijiet li għamilt, imma tgħid Divina Kommedja għaliex inti għamilt l-unika traduzzjoni kompluta u ritmata tad-Divina Kommedja, xogħol li ħadlek 20 sena. 20 sena ħajja ta' bniedem nħobbu ngħidu aħna. Għidli naqra xejn wara din l-imħabba lejn Dante u dan ix-xogħol. Jiena Dante, Dante kont nħobbu l-ewwel nies mill-iskola Ġwann tajjeb għax aħna fil-kwarta u l-kwinta kellna l-verżjoni bi proża tad-Divina Kommedja, bi frażijiet mill-oriġinal. U kien jaffaxxinani da. Jiena nħobb ħafna nimmaġina u kif jagħmel kull poeta. Allura kont, li għallimna l-surmast kont ngħix bih. U dejjem kont ngħid, imma, Għaliex m'għandniex Divina Commedia bil-Malti aħna, tifhem? Kien hawn attentati, jiġifieri, imbagħad fost kollox kien hemm fl-1964, Erin Saracen and Rod ħareġ L-Infern Biss. Però kien mingħajr mingħajr rima, biċċa xogħol tajba mmens, u t-tnejn l-oħra ma ħarġux. U dik kienet inċitatni biex nipprova jiena ta' 26 sena nipprova nara x'nista' nagħmel, tifhem? U ppruvajt, daħlet dik l-element ta' ta' żgħożija ġo fija u u bdejt bil-mod il-mod imma kienet trawma illi fl-aħħar meta niżżilt l-aħħar verz għedt ma ridtx nemmen li wasalt jiġifieri qed tifhem. Dam għoxrin sena għad jimxi. Imma dan il-punt jien naqbel miegħu li meta kif tgħidu meta temmen tasl u meta kien beda dan ix-xogħol u fl-aħħar wassal u dan jien nemmen li jekk għandna l-isfidi quddiemna huma kbar jew żgħar Ma nibżgħux, imma nieħdu bħala sfidi u nimxu u nagħmlu u nieħdu kuraġġ biex u fl-aħħar Alla ta lill-bnedmin dan kuraġġ, dan determinazzjoni li fl-aħħar aħna nirbħu kull sfida li jiġi quddiem, tiġi quddiemna. Jiena kont deċiż li jekk jiġri x'jiġri anke jekk immut fuq l-iskrivanija nkompliha, ġifieri. Għax peress li rrimajtha mbagħad hemm kienet il-biċċa xogħol għax ġieli kien ikolli żewġ rimi all right, daħħalthom, u t-tielet wieħed ma nista' nsibu b'xejn. U dur minn hemm u dur minn hawn ma norqodx, jiġifieri, jiġifieri ma nafx, ma nafx kif. Imbagħad fl-aħħar kont, kont nasal l-ilma. Ħa nerġa' niġi għal, għal fejn kważi spiċċajna qabel. Fid-diskors li, li għamel hawnhekk Mirża Masroor Ahmad hemmhekk hemm sitt, sitta minnhom mid-diskorsi li għamel, u għamilhom f'diversi postijiet, Capitol Hill, Washington, għamilhom fi Houses of Commons, insomma, f'diversi postijiet. U dejjem jitkellem dwar paċi, integrazzjoni tal-Musulmani fis-soċjetajiet tal-Punent. Ġifieri mhux qed jgħid aħna u intom, qed jgħid integraw fil-pajjiż li intom qegħdin tgħixu fih. Saħansitra jgħid ukoll jekk dak il-pajjiż imur għall-gwerra f'pajjiż ieħor Iżlamiku, segwuh, basta ma tkunx qegħdin tiġġieldu gwerra li mhix ġusta. Qed ngħid sew? Kif, x'rispons ikun hemm mill-komunità Aħmadija Musulmana għal dawn id-diskorsi? Ir-rispons tal-komunità Aħmadija għax aħna nemmnu l-motto tagħna huwa imħabba għal kulħadd mibgħeda għal ħadd. U dan huwa wkoll bażi għal integrazzjoni fis-soċjetajiet differenti. U aħna nemmnu li fejn ngħixu hemm bżonn biex inħossu parti mill-kmunitajiet u nħobbu dan il-pajjiż bis-senċerità kollha. Issa, ħa nwaqfek ftit. Jiena semmejt il-gwerra qabel, però il-każ estrem. L-importanti, kif isemmi wkoll, hi isma', tintegra ruħek soċjalment ukoll fil-pajjiż, jiġifieri l-gwerra hija l-estrem, jiġifieri, l-aħħar pass. U dak dawk l-affarijiet qed jidhru ħafna u aħna qed nibdu nibdew minn dak il-punt li huwa pożittiv. U l-Profeta qaddis Muħammad tana wkoll punt vera importanti, qal li l-imħabba lejn pajjiżek huwa parti mill-fidi tiegħek. U aħna meta inħobb ngħixu f'xi pajjiż, inħobbu għax dan huwa parti integrali ta' fidi tagħna. U jekk xi Musulman huwa mill-komunità tagħna jew le, jekk ma Juri li għal ta' u rispett sħiħ lejn il-pajjiż fejn jgħix, dan ifisser u hemm nijes mill-fidi tiegħu. Għalhekk aħna dejjem niffokaw li fejn ngħixu nintegraw rwieħna sew u nagħmlu xi ħaġa għall-pajjiż fejn ngħixu. Inti eżempju ħaj. Ekku. U ċar. U rrid biċċa nara biċċa żgħira fuq dan mill xi qed jgħid il-mexxej fi dan il-ktieb. Qal li għalhekk l-Iżlam il-patriotism sinċier hu meqjus bħala xi ħaġa neċċesarja. Biex verament iħobb lil Alla u lill-Iżlam, l-individwu jrid iħobb ukoll lin-nazzjon jew lill-pajjiż tiegħu. Dan ifisser li dan huwa parti tagħna. Jekk jekk ngħidu inħobbu Alla u ma inħobbux il-pajjiż, dan mhux jimxu tajbin. Għandna biex naraw żewġ naħat u hemm il-komunità fuq il-pariri kollha tal-mexej aħna iridu u nimxu fuqhom, nipprattikawhom, mhux ngħidu kliem biss imma nipprattikawhom. Dan għax huwa importanti jekk ngħidu xi ħaġa u ma nippratikawx dan mhux tajjeb. Prosit. Ħa niġi issa għall-kexxun, mill-kexxun t'isfel. L-ewwel nett għaliex il-kexxun t'isfel? Mela Ġwann, konna l-ewwel qed insemmu d-Divina Kommedja. Bħala biex nikser ftit it-tensjoni li kien ikolli, jew kont nikteb xi poeżija jew kont nikseb xi novella xi ħaġa, li kienet ġeneralment kienet tolqotni. Tajjeb, għax jiena nħobb, kif qed jgħid ħabib tagħna, illi jekk hemm xi ħaġa ħażina fis-sistema nipprova nimmira b'tipo Juan Mamo biex il-poplu jitgħallem u ma jibqax jagħmilha dik il-prattika. U allura kont nikteb, tolqotni xi ħaġa, kont nikteb novella u nitfagħha fil-kexxun t'isfel tal-iskrivanija. Biex xi darba, xi darba tara d-dawl. Ġieli hemm xi ħut minnhom kienu għadhom fil-bidu kont ġieli ġibthom fuq gazzetti. Imma mbagħad komplejt nirfinhom u dejjem baqgħu fil-kexxun. Allura bil-bogħod il-mod dawt il-għajn u fil-fatt semmejthom. Fl-aħħar għedt isma' jiena ma fadallix spazju fil-kexxun aħjar noħroġhom ktieb issa. Kif tgħid int għandna jmorru b'medda ta' 50 sena dawn. Tibdil, taqlib u taħwid tgħidlu int. Irtukkajthom xi ftit jew kif adattajthom jew se ħallejthom kif. Ftit li xejn, ħani, ħani biex l-atmosfera, pereżempju jekk min jaqrah il-ktieb jinduna li jekk hemm storja li ġrat pereżempju ngħidu aħna fis-sebgħinijiet. Għadek titkellem bil-liri. Għadni nitkellem eżatt, eżatt, bil-lira pereżempju. Allura dak li jkun jidħol fl-atmosfera anke f'sens ta' nostalġija, qed tifhem? U fl-istess ħin toħloq varjetà wkoll għax iż-żmien fil-bidla tiegħu joħloqlok il-varjetà, hux veru? Issa, Dawn naħseb illum taqrahom u titbissem uħud minnhom ħafna minnhom anzi, però fis-sittinijiet naħseb ma tantx kont tiktibhom kollha. Ma nafx x'kienu x' joħorġu. Fil-fatt il-kexxun kien wieħed mill-iktar salvagwardji li kelli għax ma kinux joħorġu minnu dak iż-żmien. Għax kien hemm min jiddarras. Hekk ħafna ħafna. Dak iż-żmien. Imma mingħajr ma titpastas. Hekk hu. Le huma miktubin. Jiena qatt ma qatt ma ssakrifikajt is-sensazzjonaliżmu għal-letteratura. Qed tifhem? Għax jiena nemmen, Dante kien qal, John, illi fil-, fil-knisja mal-qaddisin u fid-dverna mal-ħallelin. Jiġifieri u u anke Dante fid-Divina Commedia uża l-vulgar ukoll, uża kliem vulgari. Min jafha d-Divina Commedia jaf li uża l-vulgari. Imma m'għamlux biex ikisser il biex iwaqqalna l-letteratura, biex juri s-sitwazzjoni. Issa jiena ma nistax f'dak il-ktieb hekk hemm waħda miskina forsi injoranta, Sa tuża lingwa elevata u x'veru trid tuża l-lingwa tagħha di. Qed tifhem? Biex ikun naturali. Fil-ktieb għandek erba', ħamsa anzi, 25 bejn novelli, stejjer. Jiena sibthom bħaċ-ċirasa kif ngħidu, tispiċċa waħda taqbad l-oħra. Għaliex huma qosra. Qosra. U ħafna minnhom huma sens ta' umoriżmu eċċetera, insomma hemm ftit minn kollox. Ftit minn kollox. Ftit minn kollox. Infatti jekk il-faċċata hemm żewġ maskri. Dik inkellmek fuq iż-żewġ maskri. Però jirrifletti l-natural tiegħek, il-karattru tiegħek. Le, le, jiena wkoll imdaħħal fit-teatru kif taf int, imħabba Shakespeare, hux veru? Issa s-simbolu tat-teatru huwa żewġ maskri, waħda tidħaq u l-oħra tibki. Jiġifieri hawnhekk f'dak il-ktieb għandek inti taħlita ta' emozzjonijiet. Hemm uħud minnhom dawk li jisiltulek dema' u oħrajn li jdaħquk, jdaħquk waħda sew, ġifieri qed tgħid tajjeb inti. Ġifieri dik waħda mill dana. U fl-istess ħin min jaqrahom ikun qed jgħaddi siegħa żmien u jara, u jara, jkollu perspettiva tar-ruħ Maltija, qed tifhem? Jiena ma qgħadtx ninħa minn wara subgħajja. Tieħu gost taqrah, u hekk, waħda wara l-oħra. Grazzi, grazzi. Tirrilassa wkoll. Għatif. Il-ktieb, għal dawk li mhumiex ta' l-istess fidi, per eżempju, x'impatt ikollu fuqhom u x'indirizzat lejn dawn in-nies ukoll illi isma', forsi meta jisimgħu Iżlam, forsi wieħed jgħidlek imma għax għandi naqrah jien dan? Għax kif nafu li l-paċi aħna nemmnu li huwa propjetà komuni tal-bnedmin kollha. ta' kwalunkwe fidi għandhom jew razza jew pajjiż jgħixu fihom, fih. Il-paċi u s-serenità huwa proprjetà komuni tal-umanità kollha. Għalhekk il-messaġġ ta' dan il-ktieb huwa il-paċi. Għalhekk jiena nemmen li dan jinteress huwa ta' interess ta' kulħadd, għandu xi fidi jew le, imma jħobb il-paċi. Illum il-ġurnata qegħdin nitkellmu memorija tal-Nelson Mandela. X'għamel? Xi kien il-ħidma tiegħu? Għamel għall-paċi u għamel xogħol kontra d-diskriminazzjoni. Għalhekk, id-dinja kollha qed jiftakar u jiftaħar ix-xogħol tiegħu. F'dan il-ktieb huwa wkoll mesaġġ tal-paċi. U ngħidu li kif flimkien, fuq il-bażi tar-reliġjon, fuq il-bażi tal-politika, fuq il-bażi tal-umanità, kif nistgħu nistabilixxu l-paċi Il-punt importanti ta' dan il-ktieb li l-Mexxej qed juri u jitkellem ħafna dwar il-gwerer u l-konflitti li qed naraw madwarna u meta jwiddeb u jgħid li jien irid biex nara l-biċċa tiegħu għax il-kliem tiegħu huwa sbieħ. Jgħid li għaliex qed jgħid u jitkellem fuq dawn l-affarijiet. Jgħid li u nagħmilha ċara li jien ma esprejmejtx dawn is-sentimenti minħabba biża' personali, iżda għaliex jiena motivat minn imħabba sinċiera lejn l-umanità. U dan il-ktieb juri li kemm hu bħala l-mexxej spiritwali tal-Iżlam, kif juri l-imħabba tiegħu lejn l-umanità. U meta inti tħobb lill-umanità bis-sinċerità, toħroġ il-messaġġ tal-paċi. Hekk jieħu ritmi dan il-ktieb. Bħala messaġġi, pereżempju, jiena hemm ittri wkoll li bagħat, pereżempju l-President tal-Istati Uniti, il-Papa Benedittu Sittax, Prim Ministru Iżraeljan, il-Mexxej tar-Repubblika tal-Iran. Ma' dawn in-nies kien hemm djalogu dejjem ukoll, jiġifieri hija ħaġa ħajja, ħaġa kontinwa. Għax hu jrid biex ma jitkellem minn naħa waħda biss, imma jgħid li kulħadd, kull Minn qasam kollha madwar id-dinja kif diġa għedt politika minn naħa tal-religion kollha ejjew ningħaqdu flimkien u nirbħu din l-isfida u nagħtu l-paċi lil dawk ġenerazzjoni li se jiġu warajna biex inħallu xi ħaġa importanti mhux inħallu kif pereżempju qed imexxi qed isemmi l it-Tieni Gwerra Dinjija, li dawk effetti fuq il-Ġappun sal-lum. Sal-lum il-ġurnata. Hekk hemm. Irid li ma jrid, jien ma jrid biex inħallu dawk il-effetti fil-ġenerazzjoni li ġejjin. Mela, qegħdin noqorbu lejn it-tmiem, imma nixtieq issa impressjoni oħra li ħadt tiegħek, Alfred, mingħajr ma kont nafek sew qabel, minn dan il-ktieb, però minn dak li tikteb. Bniedem ċajtier, umoriżmu, eċċetera, però mbagħad nara wkoll li għandek naqra jisu biċċa pessimiżmu fik ukoll. Pereżempju, wieħed minnhom inti ktibt darba mhux f'dal-ktieb, il-bniedem issa ilu żmien jiżra' r-riħ u qed jaħsad it-tempesta. Fil-fatt naħseb jibda Kiana, Għatif, għaliex il-bniedem qatt ma jieqaf jagħmel ħsara, John. U dak li qed jgħid il-ħabib tagħna huwa ideal li jiddispjaċini ngħid illi jibqa' ideal, qed tifhem, għal ċerti nies, għax min irid ikissru l-ideal fl-aħħar mill-aħħar se jasal biex ikissru. U aħna nkomplu niġġieldu nieħdu seħab miegħu jiena biex dan l-ideal tal-paċi, li għalija jiena l-paċi hija s-sistema tal-ħajja kif tgħix. Għax jekk inti m'għandekx il-paċi m'għandek xejn, mhux se jkollok il-flus, kollox, qed tifhem. Jiġifieri dak huwa ideal li huwa ta' min isaħħu u jammirah. Imma jien hawn qiegħed il-punt tiegħi, imma jiena ta' ċiniku li jien ma nemminx li xi darba Se naslu. Se naslu. Il-bniedem huwa distruttiv wisq. Imma tibqa' tagħmel il-parti tiegħek. Nibqa' nagħmel x'ismu, nibqa' noħroġ it-tbissima. kważi mill-maskra, għax jiena nsejħilha maskra, kull bniedem għandu maskra, u t-tbissima noħorġuha noħorġuha mill-maskra biss. Imma ma nafx ma nafx x'effett jista' jkollha. Ħa nagħlaq b'di miegħek, u mbagħad nagħlaq l-aħħar kummenti ta' Għatif. Il-maskra, semmejna l-maskra, l-istess enigmatika qisha, la taf hux qed tidħaq u lanqas qed qiegħda rrabjata. Ekku, ekku. Dak huwa simbolu taċ-ċiniżmu li semmejt, John, jiġifieri. Aħseb aqra li trid, U aħseb li trid. Għatif, l-aħħar kumment, ma kenniex ċans forsi nitkellmu ħafna dwar xi karatteristiċi distinti tal-Iżlam ta' Mirża Tahir Ahmad, però li hemm ġo fih naħseb jirrifletti dak li hemm fil-ktieb l-ieħor, hux veru? Iva, jirrifletti ħafna, imma f'dan il-ktieb il-mexej Mirża Tahir Ahmad, li kien ir-raba' wieħed, qed jitkellem u jagħti xi punti, bażiċi tal-Iżlam biex jekk xi ħadd ma jafx x'inhu l-Iżlam jista' jaqra u jifhem f'ftit kliem il-bażi importanti u l-prinċipji fundamentali tal-Iżlam. Per eżempju, ħa nsemmi żewġ biss minħabba l-ħin, li l-ewwel nett jgħid li l-verità hija mhix monopila ta' xi reliġjon. Huwa qal li l-Iżlam jemmen li f'kull reliġjon hemm verità. U r-reliġjonijiet kbar kollha ġew minn għand Alla u Alla bagħat il-messaġġiera tiegħu għal nies kollha, il-popli kollha madwar id-dinja. Għalhekk jekk xi ħadd jgħid li l-Iżlam biss jew xi reliġjon partikulari huwa biss minn għand Alla imma l-oħrajn le, dan huwa idea żbaljata. Kollha huma minn għand Alla, kull kull reliġjon għandu verità u s-sabuħija tiegħu. U il-punt ieħor ħa nsemmi li jitkellem dwar il- kif għandhom imexxu l-gvernijiet. Jgħid li l-Iżlam ma jagħtix il-sistema partikolari imma jgħid li għax minħabba ħafna affarijiet ma jagħti s-sistema partikolari imma jgħid li l-għażla huwa fi idejn il-poplu kif iridu u xi iridu xi sistema tal-gvern iridu huma Imma, is, kull sistema għandu biex i, ikun, isir fuq il-prinċipji bażiċi tal-ġustizzja, l-imħabba lejn l-poplu u s-sinċerità kollha. Prosit. B'dawk il-kliem, wasalna lejn, mhux lejn, wasalna fit-tmiem tal-programm sfortunatament għax nibda nieħu gost nitkellem tidħol fil-konverżazzjoni, f'daqqa waħda ssib, li tittala. Nirringrazzja lil Alfred Palma għall-ktieb tiegħek Hemm il-Kexxun t'Isfel, Ċirasa, waħda wara l-oħra, u l-istess fih ukoll X'Togħmod il-Kriżi Dinjija u t-Triq għall-Paċi ta' Mirża Masroor Ahmad u Xi Karatteristiċi Distinti tal-Islam li tkellem tajjeb ferm ukoll l-Għid Ahmad. Jekk jippermettili,